Түүр күнүнэн күндү мастер-кылаас кыттыылаахтара, бүгүҥҥү күммүт видеоуруокпут темата «Харахха ананар». Киһи хараҕа саамай-саамай күндү уоргана дии. Оннооҕор ити нууччалар, ити нууччалар да этэллэр, сахалар да этэллэр, хараҕын харатын курдук харыстаа диэн этэллэр дии. Биһиги былаана харахпыт үчүгэй буоларын туһугар былаана наһаа үчүгэйдик точкаларынан воздействуйдааммыт, массаждааммыт, кини энергиятын массаж массаж кини энергиятын арыйар. Харах харах туоһун харах энергиятын арыйар, харах хараҕы эмтиир, харах үчүгэйдик көрөр буолар. Холобура киһи хараҕа хрусталига сааһырдаҕына маннык мутнай буолар бастаан кытыытынан онтон ортотугар тиийэр оччо киһи көрбөт буолар оччо хирург ылан ол кини естественнай туоҕун быраһан кэбиһэр дии хрусталигын уонна ити таас хрусталига турар оннук буолбатын курдук биһи массажтанаммыт үчүгэйдик хас күн айан массажтанаммыт бэйэбит туохпутун Кусталикпытын мутнай буолбутун прозрачнай оҥорор кыахтаахпыт, ол барыта биһи илиибитигэр баар. Сөп, билигин былаана мин бастакы точканы көрдөрүөм, ол бастакы точка именно харах туоҕун барытын эмтиир. Наһаа үчүгэй чахчы Кытай оҕонньоро үөрэппит точката бу. восточнай медицинанан туохтан бу бастаан манык бу туоххутун бу ылгын чыгыйаҕыт икки икки икки хара икки илиигитинэн хайаарыса ылгын чыгыйаҕытын ылаҕыт маннык се онтон бу маннык уруһуйдуугут уонна маннык ортотунан хайыгыт бу харахтаргыт туохтара точкалар бу бааллар бу балар бола маннык дьэ туоҕунан маннык баттааҥҥыт массажтанаҕыт се массажтанаҕыт маннык отуттуута Туттуута массажтанаҕыт. Даже харахтара травмаламмыт дьоннору бу манан массажтатаххына харахтарын травмата ааһан, били кытарбыттара, хайаабыттара ааһан быдан чөлүгэр түһэр. Сөп бу маннык. Туох эрэ харахтара киирбит буоллаҕына. Сөп. Онтон ити мин наһаа үчүгэй точка. Уну бу баар. Бу примерно көрдүгүт бу мантан икки туох курдук примерно икки тарбах курдук сеп онтон туох дьоннор халыҥ тарбахтаах дьоннор бооно балтараа курдук бу манна дьэ массажтанабыт манна кэмиэ ортотугар баар сеп ортотугар манна кэмиэ эмиэ тутта сеп ити харахпытыгар наһаа элбэх эниэргэни биэрэр эмтиир Уонна биир туох куточкабыт бу маннык иһинээҕи уголуттан үс миллиметрдаах сэргэ бу баар. Бу манна массажтыбыт, бу эмиэ наһаа үчүгэйдик ыраһырдар, киһи хараҕын ыраһырдарын таһынан үчүгэйдик көрөр-оҥорор. Бу манан эмиэ икки өттүнэн бу парнай точкалар сөп. Өссө биир точка бу баар. Бу аннынан. Бу маннык. Маннык гынахха маннык. Манна концертнаат уонна оруобуна бу хараххыт бу харатын үрдүнэн маннык бараахы түөһэ, ону манна наһаа үчүгэй ямка баар ээ хааскытыгар. Уонна хааскытын эмиэ маннык маннык надавливайдааҥҥын эмиэ отуттахайы көтсө. Дьити буолар хараххыт питаниятын тупсарааһын, энергиятын тупсарааһын, уонна эмтээһин сөп. Маннык гынабыт. Сөп. Бу титу- бу точкалары аҕыйах точканы хас күн аайы оҥоро ардаххытына эһэ хараххыт бытан тупсуо, хрусталиккыт үчүгэйдик көрөр буолуо. Уонна оттон психологическай причинаттан наһаа элбэх. Холобура, катаракта, катаракталаах киһи буолара туоҕа ис санаата психологическай причината маннык диэн. Инникигэ мин мигин туох да үчү күүппэт, барыта туман курдук көрөр инникитин сөп. Уонна булана усанан инникититтэн маннык кини сэрэхэдийэр сөп. Ону бу кини маннык эмтээх тылы маннык. Мин мин олоҕум үйэлээх уонна инникиби инникиби инникибэр элбэх үөрүү кэтэһэр диир сөп. Онтон буоллаҕына глаукома буоллаҕына туох дьон бу киһи була киин атын киинник бырастыы гынан кыайан гыммат.

Инникиттэн наһаа куттаналлар. Усина кутталга сылдьар дьоннор бу харахтара мөлтөх буолар. Оны инникити инникиттэн маннык инникини көрөртөн наһаа куттаналлар. Ол иһин була кинилэр буона маннык хайыллар сирэхэдийэллэр наар инникиэ туор куттал күүтэрэ булан ону маннык дьэнэтэр мин инникибэр даҕаны таҥара үөһэ айыыларым миигин туохтуу сыдьаллар диэн көмүскүү харыстыы сыдьаллар инникибэр кинилэр бааллар уонун мин кинилэр салалтарынан инниким миэнэ инникибэр туох да куттал суох э, урукку олоҕум курдук билиҥҥи олоҕум курдук инники олоҕум эмиэ туох да куттала суох үчүгэй диэн итинник эмтээх тыллар дигинэн туохтар атаах харах ыарыыта уопсайынан эттэххэ уопсайынан любой ити араһана конъюктивиттан саҕалаан араһана харах ыарыыта саамай дириҥ причината диэн бу олох, олоҕор туох баарын ону көрөрүттэн ону көрөрүн сөбүлээбэт киһи харга ыйтар обычно бэйтин олоҕор ол иһин бан эмтээх тыла маннык мин олохпор мин олохпун бэйэм баҕабынан оҥоробун атын дьон этэринэн буолбакка ол иһин мин олохпор буолар олохпун бэйэм таптыыр олохпун бэйэм тапталлаахтык оҥостоон бэйэм олохпун уонна мин тапталла тапталлаах харахпынан бэйэм олохпун көрөбүн диэн оччоҕуна бу киһи буоллааны дьэ хайыыр тап, э, тапталынан толор толорор була хараҕа эмиэ наһаа үчүгэйдик хайаан барар дьоллоох буолун доруобай буолун